Xi ħaġa li parentela tiegħi mill-familja kien irabbi ġol-qliel u dak iż-żmien kien hawn ħafna mill-Maltin irabbu ġol-qliel, mhux ħafna, xi 98% kienu ġol-qliel. Xi ħaġa żgħira kienu ġol-kaxxi. U bad meta tħalt il-liċeo għax da tani kulla biex nibda bih. Kien hemm il-headmaster u kont għamilt composition ma jħobi fuq in-naħal u ġi ikellimni fuq in-naħal. Wara xi żmien ġi u tani ktieb li għadni nużu sallum Dik ktieb żgħir The Art of Beekeeping. U minn hemm bat rotta li nibda korrespondi ma' barra fil-1962 ħalt membru fil-British Beekeepers Association U minn hemmhekk imbagħad ma waqaftx. Nista' ngħid li sal-lum għalija kienet droga. In-naħal studjajt ħafna fuqu, ħadd diversi scholarships, studji l-Iżrael, Franza, Spanja, speċjalment darbtejn, l-Ingilterra, tliet darbiet. U dejjem imxejt, dejjem ippruvajt nimxi. Jena illum il-ġurnata minni xortirat għax għandi xi ħbieb li jgħinuna. Xtaqt li nkun nista' ngħinu maħjar imma nħabba s-sitwazzjoni li qed ngħixu llum ma tantx huwa favur. Kont kont laki ħafna illi eh, nista' nikkorrispondi ma' beekeepers Amerikani u Ingliżi. Meta mort nistudja il-laboratorju Zvizzeru li huwa l-iktar wieħed li huwa ssettjat fl-Ewropa, sibt li min juża ċerti kimika fil-bejta tan-naħal eh, ikun qiegħed jostakula l-istess naħal. Fl-istess ħin jista' jkun qed jagħmel ħażin għal affarijiet oħra wkoll. Ir-razza ta' Malta hija unika għax ila hawn Malta. U dana sibnieh li l-lum il-ġurnata, l-studji li għamilt fuq naħna Maltija jiena, bil-ftehim ma' nies iktar barra li ġew barra minn barra minn Malta, sibna illi n-naħla Maltija hija ġejja minn naħla Afrikana tan-Nord Afrika. L-isqallija la bism li fera sikula hija wkoll ġejja minn sqallija imma Nord Afrika, imma fl-istess ħin ma jixxibħux. U ma jixxibħux hemm ħafna affarijiet. Fosthom l-abdomen tan-naħla ta' Malta hija tinżel taper isa demp l-ajruplan. In-naħal l-ieħor huwa t-tont. Apis mellifera ligustica hija razza ta' naħal pur minn Bologna. Illum il-ġurnata qas dak ma baqa' pur. Għax meta mort xi snin ilu viċin eh, nara l-fiera ta' Bologna, sibt li maċem dak in-naħal li jiena kont importajt minn hemm fin-1956. Qed ngħid hekk għaliex illum il-ġurnata l-importazzjoni tal-irġejjem minn barra hija enormi. U din hija ħasra għaliex dak li għandna tajjeb huwa għatem minnu tajjeb u peress li fit-tamir tal-irġejjen isir fl-ajru Aħna ma nistgħux ngħidu li dak sar mat-tali razza. Ngħid ukoll li r-razza Maltija li hija sewda kulħadd jgħid kemm ħarxa. Li għandi jien ir-razza pura mhijiex ħarxa. Ta' fuq ta' għaliex għaliex nista' nżomma taħt għajnejja. Nista' nikkura. Issa, inti n-naħal, mhux billi għandek in-naħal, qiegħed hemm u darba fil tmur tisrqu, toħodlu l-għasel, naħal mhux għalhekk qiegħed. Il-naħal trid tkun taf qisu għandek tarbija. Tarbija ma tkellmekx. Imma turik xi trid, u n-naħlek qiegħda. U jien, meta ikolli n-nies li jiġu biex jitgħallmu, nurihom għaliex nitkellem hekk. Għaliex jiena l-ewwel ma rrid nagħmel naqra x'hemm ġol-bejta tiegħi. Alla jbierek tisma' fuq it-television b'Malta. li kulħadd jifhem fil-mar tan-naħal. Imma meta Malta kienet mimlija kemm bil-Varroa u kemm bl-Amerikan Farmroot, ħadd ma kien kapaċi li jgħid għaw dik ħlief meta ġejt jien minn barra mill-istudji tiegħi. Barra minn hekk, irrid nsemmi wkoll illi meta wieħed qed irabbi jew se jibda jrabbi, irid jara il-konsegwenzi kollha x'se jolqtu. Ma tistax trabbi għax inti għandek biċċa raba u trabbi ġo fiha għax tiegħek, għax in-naħal mhux se joqgħod ġo dik il-biċċa biss. Kien hemm ħafna każi fejn xi ħadd beda jrabbi u kellu jieqaf inħabba l-istinazzjoni ta' rasu għax meta inti b'dawk l-ingwanti li tilbies inti m'intix tidderieġi it-tilar meta jinżel postu dik id-daqxej daqqa li jieħu isek tfajt qatra petrol ġoħu ġieġa. In-naħal jitla sparat. U int qiegħed quddiemu u l-ewwel wieħed teħodhom toħodhom int. Ma nħux gost meta xi ħadd jiġi jgħidli l-għajċeba xewk ta' mela sinjal li ħedem tħażin ngħidlu għax jiena ma naqlax u jien ma nużax ingwanti għax l-ingwanti jmexxu l-mart. Jien nara, nagħrfu l-mard minn għalmek, fejn tgħallimt, xi trid tara, x'għandek tagħmel. Jiena l-mard ikonna għax il-mard dieħlin kwantitajiet ta' naħal minn barra tal-ġejjen. U dawk l-użanza tagħhom tista' tkun differenti minn ta' Malta. In-naħla ta' Malta l-Apis mellifera rutneri, li jien tajtha isimha għax fl-istudju li għamilna waqa' fuqi x'isem se ntuha, u jiena dherli li għandna ntuha 'l dak ix-xjentist Ġermaniż li għamel għomru kollu jistudja fuq il-kwalità ta' naħla. Tqajt miegħu għaw fi Franz għaw f'Tunes, meta għandna scholarship l-Università ta' Tunes, intqajt miegħu hemmhekk, tkellimna fuq għannaħla, etlu illi dak l-istudju li għamilna etlu semmejtu għalih Ħagost wedna li se jiġi Malta imma sal-lum ma ġiex u ma jiġix issa. Il-naħla Maltija xi wħud jgħidu li taħdem iktar minn naħla ta' barra. Oħrajn jgħidu li ta' barra taħdem iktar. Jiena fl-istudji tiegħi t-tnejn daħħalthom, kemm in-naħla Maltija u kemm in-naħla Taljana, in-naħla Apis mellifera ligustica. Imma irrid ngħid illi daw il-ġiex irġejjen differenti Skont fidej min qegħdin. U min fidej min qegħdin l-ewwel ma jrid jara kemm għandhom żmien minn fejt ġew infaqsa u timxi bliġi stretta fuqhom. Biss nista' ngħid jien illi in-naħal Taljan iġib pollen iktar min-naħla ta' Malta, imma meta jkollok reġina Malti ta' Malta, l-apis mellifera ligustika, u tkun fl-aqwa tagħha bejn l-ewwel u t-tielet sena, pollen iġib fl-ammont iktar mit-Taljana. Fl-ammont ukoll l-għasel, għaliex altru int bdejt tija l-asel għaw s-sir kmini u l-ikel taħħom. U l-altru l-ikel taħħom għet t-tijulom meta mux diħe l-asel. Dan għet nejdu għalix meta inti għet ġib l-reġina illi dbit bajt iktar minn normal minn dak li suppost mal-istaġun, issib illi dik ir-reġina fl-aħwa tal-istaġun se tagħja tbid il-bajd u tnaqqas mill-ewwel. Barra minn hekk, aħna għandna tmien staġuni Malta ta' għasel, imma ma tistax toħodhom kollha. Inti biex toħodhom kollha rrid ikollok ħames sections differenti tas-sena. Is-sena tan-naħal tibda fl-ewwel ta' Settembru u tispiċċa fl-aħħar ta' Awwissu. Issa għandek l-ewwel l-ewwel ta' Settembru il-qudiem ikollok l-ewkaliptus dieħel Biżżejjed għandna l-kunsilli kollha jagħmlulna l-ħsara. Jiġik barrani ifittex il-fjurs li jitilgħu mat-triq u jsibhom li ġew xkanati minn biċċa raddiena. Dawk għalina Tul is-sena kollha huma ta' valur u aħna ma nistgħux noqogħdu nistennew għax se tiftaħ dik is-siġra jew se tiftaħ l-oħra. In-naħal jien qatt ma battu jġib l-għasel, imma tajtu biex ngħidlu Neffaħli dak l-għari kollha għax ġej l-istaġun u jagħmilhomli. Ineffaħ jiġifieri ntih folja xemgħa u jżidha jagħmilha xhieda. Imma ma tistax imbagħad tgħidlu mur ġibli tal-larenġ biss mill-fjuri tal-larenġ, ma tistax tgħidlu hekk. Imma jmur, waħdu jmur, jaqgħad ma kellimtu kemm se jġib għasel. Waħdu jmur, imma jien naf li għandi reġina li qed issuqhom biex imorru jġibu. Issa, enke xewk, ħadd ma jieħu gosbieħ ix-xewk. Jiena wkoll ma neħux gosbieħ. Imma jien naqla ta' xewk. Taħu għaliex għax jiena ikolli nuża eh, idejja barra, inħabba li nkun qed naħdem hemm jew naħdem hemm. Allura bilfors jekk ikun hemm marda, iċ-ċans hu li jien naqbadha meta jkolli l-ingwanti. Allura jiena f'ħajti ddeċidejt li ma nistax naħdem bl-ingwanti. Meta kont nistudja barra u ġejt biex niġi eżaminat, għalli fejn għam l-ingwanti. Għetlu jiena ma nużax ingwanti. Għalli ma jekk tiġi li jintik xewka jew dana, etlu nedlu grazzi. Għax nkun jeqsilta, għax meta naħla tik xewka, e, e, i titlef parti minn imsarina u se tmut. Issa, enke n-nies, ħadd ma jitgħallem xorta, għax min jgħallem Jew ikun ivvinta xi ħaġa hu. Jew inkella ma jafx. Allura dak il-ħin jgħidlek eh, xi trid tagħmel. Imma ikollok x'tagħmel. Trid taqla x-xewka fi żmien tliet sekondi għaliex peress li tilfet ix-xewka ġo il-ġilda tiegħek, hi tieqaf tippompja l-valenu ġo fik. Imma malli tisħon bid-dem tiegħek, terġa' tibda tippompja. U dik il-full value tal-valenu. Ħaġoħra, eh, jien dijat nejda għax jgħidu l-naħal ta' Malta aħrax. Jena fideja kull min jieġi miegħi dejjem insaqsih għandux xi dak li jekk jieħu xewka jitlalu ġismu. Fl-istess ħin, irrid nurih illi mhux kemm jgħidu n-nies huwa ikraħ, kemm għandu ġid in-naħal ta' Malta. Per eżempju, fi żmien li għaddejna, l-Italja Qrib tagħna, Sqallija qrib tagħna, kollha bin-naħal l-irġejjem ma jbidux għax il-ksieħ 16 digri il-temperatura jew naqrinqas u l-irġejjen jifu tagħna tibqa' sejra u jrid jinżel 5 degrees biex forsi tieqaf. Imma niddekjara illi jekk tkun reġina ġdida u kif twieled kif suppost, dik enke iktar inqas minn hekk lesta li taħdem. Naturalment, mhux kulħadd dana. Illum hawn ħafna tbabis fuq l-irġejjen, kulħadd tifaqas l-irġejjen. Reġina, eh, eh, eh, dana kollu ċajt, naħal bħal nis. Jekk inti faqqas reġina u ma tajtiex żmien tagħha sittijiem biex tikber. U f'dak is-sittijiem ma ħaddiċ ir-raġeli imma ħadet ikoll ikel kwalità oħra. Inti għandek reġina mamula għal jumej Mela jien dak se ssibu wara sitt xhur tibda tmajna di. Imma tiġix tgħidli li di qed tittik il-full value ta' supposti qed tagħti. Għax issa jiena hawnhekk ma nistax niftaħ iktar għaliex ma nispiċċawx. Meta jkollok reġina ġdida, ġifiri qed inħares il-qudiem li minna se nieħu erba snin, di reġina kapaċi tbit 9 miljon bajda. Tu istuwan. Kapaċi tbidda 9 miljoni kull ġiex nisa tbit raġel. Issa qed kull ġiex nisa tbit raġel għaliex il-nisa imweldin minn meta di iltaqat ma' raġel, imma ir-raġel m'għandux bżonn, m'għandix bżonn il-naħla ta' li titammar għalih. Allura l-isperma li tieħu qed tieħdu għal dawk is-6 miljuni naħal li se twellet. Għall-irġiel għandha 3 miljuni bajt Imma m'hemmx għalfejn li jkunu fertilizzati. Issa, meta ir-reġina qed tbid, qed tbid u aħna ntuhom dik il-folja tax-xema' hekk kiex għal nisa biss, hekk kiex għall irġiel u jekk hu se jagħmel l-irġiel jista' jagħmel hu stess. Fl-ewwel sena Normalment ma ssibx ħafna rġiel. U ħafna qed nitkellem li ssib forsi 50. Issa dawk il-50 ma ma xej il-50 jistgħu jkunu li il-kwadrant li għandek ta' xjeda mhux qiegħed stampat tajjeb. Allura jirranġaħ u jagħmlu tal-irġiel dejjem. Issa, meta entru għaddejja, għaddej bihom, għaddej iż-żmien, Reading the Hive, issib li di fit-tieni sena tagħmel ftit irġiel. Fit-tielet sena iżidhom l-irġiel u fir-raba' sena tagħmel ħafna. Issa dawn huma fatti li hi qed tixjieħ. Allura hemm bżonn li tinbidel. Jew jibdilha n-naħal stess, jew tibdilha int. Jekk inti kapaċi li kull sena tibdel ir-reġina, inti għandek il-full value ta' dik ir-reġina. Barra minn hekk, dir-reġina li għandha l-ewwel sena qed tittik iktar xogħol mit-tieni u t-tielet sena. Mhux dejjem, mhux dejjem ikun il-lok. Għaliex jista' jgħid il-każ illi waqt li inti qed timmaniġġja ġol bejta, tista' intu tilab bit-tilar u hi tkun jew fuqu jew fuq it-tilar ta' maġenbu u tolqota, di timmanka. X'jiġri? In-naħal ġew orfans, orfni, mietet ommhom, jipproduċu minn dak id-duqqajs, ġifiri l-larva jew il-bajt li hemm, jipproduċu reġina. Sitt ijiem larva u qabilhom tliet ijiem bajda, warajhom jissiġilla u toħroġ ir-reġina farfiet. F'dawk is-sitt ijiem jekk hi mhix tieħu il-full value tas-sitt ijiem li tkun royal jelly, Inti għandek ċerti taċis tan-naħla li huma differenti n-naħla u r-reġina. Reġina ma titwilidx issir u ssir inħabba l-ikel li qed jitimgħu il dak il-larva li se tkun reġina. Ma tistax tosserva li jagħmlu fejn se jagħmlu congregation Issa, li osservajt jien, l-għajta tar-reġina qabel toħroġ li tagħmar, tibda tibda tagħti eh, għajta rqiqa fit-tul. U inti tista' tinduna wkoll milli f'daqqa waħda ġol mixbħa ġew ħafna rġiel Ħerġin mill-kaxxi kollha u b'daqqa waħda ma tarhomx. Jitilqu warajha, wara r-reġina. Normalment, it-titjir tal-reġina biex titammar tagħmel titlaq ngħidu aħna bej il-11 u s-sija ta' wara li kell. U dejt tagħmel 10 Darbiet, għaxart ijiem, kull darba tmur tintaqa' ma' raġel differenti għax l-ieħor tkun qatlitu. Qed tifhem? Reġina tagħżel ir-raġel hi mhux int. U inħabba dal-ħafna importazzjoni tal-ġejjem minn barra qegħdin nitilfu il-linja naturali tan-naħla Maltija. Għax daw ittiru fl-ajru. E, e, l-ewwel net dana ir-reġina e, u jiena qed nagħmel enfasi li r-reġina tażel ir-raġel għax hi hi qed ittir. Issa meta toħroġ meta tara dik il-konfużjoni Int tgħid jew ħireġ ferħ se jofroħ, swarming, jew nkella ħerġin l-irġiegħin jitgħammru. Hemmhekk dak iż-żewġ id-darbtejn li tista' tara darba jew darba il-konfużjoni tan-naħal tidlem law kullimkien. In-naħla Maltija dejjem għal ċeba minn dawk li jimpurtaw. Issa, In-naħla Maltija għandek il-xismu il-post u l-elementi favur tiegħek. U n-naħla li ġib importata mela meta għaddi fawissu tiqaf mill-bajt inħabba s-siċ. Fawissu il-Kanada. All right? Għala xieġralhom il-Kanada. Kienu ddeċidew daw f'Awwissu jippakkjaw il-kaxxi tan-naħal ġol brown paper bit-tiben bejniethom u jdaħħluhom fis-selar għax qabel April jew Mejju ma jerġgħux joħorġuhom. Kienu ddeċidew li ma jeħdux dal-ħasil kollu. Joqtluhom u jixtru package bees mill-Amerika. f'sentej intlew bil-mard. Għax l-importazzjonijiet dak li ġib. Qed niftehmu. Jiena importajt il-pollen minn ximkien, għax jien ikolli bżonn ħafna pollen għan-naħal, importajt il-pollen minn ximkien u ħarġet li marda. Ktibtilhom, għedtilhom, aċċettaw, batuli ieħor, polin ieħor, u batuli ċertifikat li tlabt. Enke meta kont jien inkarigat mill-importazzjoni tal-għasel tal-ikel, kont daħħalt illi Min qed iġibu jrid iġib ċertifikat li dal-polen ġie minn naħal, minn sors naħal fejn ma kienx hemm it-tali mard. U qabel iġibuli jien ma kontx ngħaddih. Il-mard jiġi bit-traskuraġni. ġa għedt li jiena ma nużax ingwanti għax huma l-iktar oġġetti li jistgħu. Għandek il-hive tool. Di biċċa għodda stainless steel li inti jkollok fl-ixkun żgħir bl-ispirtu u jekk inti mur taħdem għal xi ħadd. Enka minn kaxxa l-oħra jien nużax l-ispirtu. Aħseb wara minn epjari għal oħra. U dana mhux bħalma jaħsbu ta' u jiffanfraw li jafu jafu l-mart. Alla ħares. Jena rajt mart jen ta' naħal bil-naħal mejet fuq l-adba kif toħroġ mill-kaxxa u l-kaxxa mejta bla, mhux kaxxa, Ir-ringiela kollha mejta. U mbagħad sida jiftaħar illi għandu il-kaxxa hemmhekk. Eh, allura inti tittoqgħod attent għal ħafna eh, ah, minn dan misħebs, ħansejħilhom misħebs. Jena, jena għamilt naqra xogħol fuq kamilu għaw dat-Taljan Għawdex. U ssib li Għawdex in-naħla Maltija imbidlet 65% tagħha ma' naħal ta' dat-Taljan. Issa, jekk kien immur Għawdex, u ma nsibx in-naħla Maltija, biżżejjed hi għalija. In-naħla ġol-bejta taħdem iġġib species tal-fjura waħda biss ħajjita. Ma tistax iġġib daqqa larinġ, daqqa tuffieħ, daqqa berquq. Alright? Għaliex in-natura ma taċċettax cross-pollination. In-naħal Malti għandu d-dritta tiegħu. Imma l-barrani ma jafx bija dik. Allura, jekk il-barrani kien illi jibda jaħdem minn April l-em, eksa jirġa jaħdem Malta. Mela allura qed nonqsu. Għaliex? Għax imbagħad iktar ma jgħaddi żmien, inqas se ssib fjuri. E, wieħed irid jinnota daw il-punti kollha. Għaliex jekk aħna nħarsu lej il-problemi kollha f'daqqa, naħla Maltija qed tiffaċċja inkwiet kbir fil-futur. Jekk l-ewwel waħda Ma jkunx hemm introduzzjonijiet kif suppost li jiġi miżmum in-naħal. U t-tieni jiena ngħid li hemm bżonn li nagħmlu bann minn daw l-affarijiet li qed jiġu minn barra. Ġifieri daw l-irġejjen kollha li qed jiġu minn barra. Anything li jmiss ma' naħal ma jistax jiġi minn barra. Issa, għax enkek ġib vazet tasel, l-asel iġor il-mart tan-naħal. Issa, inti taħslu kem taħslu, possibli fil-kamin qed taħslu tant sew li neħħejtlu kollox, Ta' jafu l-awtoritajiet xi tfisser American Fogrood, il-pesta tan-naħal, li trid taħraq kollox, l-ewwel toqtol in-naħal ta' dik il-kaxxa. Taħraq il-kaxxa b'kollox, mhux tieħlu tieħdu la tieħu las l-ewwel, kollox, u l-ħwejjex ta' fuqek. Kollha daw irridu jinħarqu.